וואס האבן זיי געוואלט? להשכיחם תורתך או להעבירם מחוקי רצונך? זיי האבן נישט געוואלט מען זאל לערנען הלכות, ממילא האט מען נישט געטוהן אסאך ישיבות מיט אלעס, איר טוט מען זייער וועי די הארץ, מען לייגט אריין דעם גרויסן גדוש, אין לימוד אין לומדות אבער תכלית הלכה לערנט מען ווינציג דאהי לא תורה שמעו וויל די מעשה אין איר וואס בעט נישט וויל די מעשה דארף צו האבן א גרויסע גרויסע ישועה מיין טאטע דער מדני השולחן ווען א מענטש איז אים געקומען זאגן אין חוץ לארץ איז איינגעפירט אז אלע לומדי ארבעטארס איז האבן שיעורים דף היומי פלעגט ער זאגן לערן ווינציגער נעם אראפ א פערטל שעה און לערן לערן הלכה מיט זיי. להשכיח אום תורתך, א מענטש איז נישט טוב ווייל מיר זענען אלע ערליכע אידן נאר מען ווייסט נישט, מען פארגעסט. מען דארף לערנען הלכה, חנוכה איז דער לימוד להש ו, ווייל מען ווערט להשכיח אום תורתך ממעוט זעניך, און נאכדעם ווערט מען שוין א האלבער גוי. רבותי, איתנו שולחן ערוך. וויפיל אויך איז דא אין חנוכה די מנין שמאל אינדרויסן יעדע זאך האבן א תיקון יעדע זאך האט זיך זיין תיקון חנוכה איז א תיקון אינטן די הלכה און מאך אויס ביטע א שמחה גדולה ועל שעשה ניסים לאבותינו בימים ובזמן הזה טייטש חסידים היינט אויכעט חנוכה ס'איז באוויסט. זי זאגט צדיקים וואס דער וואס דער מענטש דער גרעסטער קען נישט פועל'ן נאר כיפור יום כיפור טוהט ער קען דען פועל'ן ביי די חנוכה ליכטער. צו באוויזן אז דער לובלינער וועט אים גיין פאר מסר'ן א קוויטל א עדות אז ער איז א מסור. און דער לובלינער זאגט איך לאכט ער לאכט אין הייל עולמות. מיט אים שפעטער אויף מארגן האט ער געזאגט אז ער גייט אזא מעשה מיט געוואלד מיט געוואר געווארן פאר וואס וואלט ער געלאכט אלע עולמות ויאמרט דעם ערשטן מאל דעם קוויטל האט יענער געצינדט חנוכה ליכט אפילו א מעשר מיט דער אייבישטער געט אראפ למטה מעשרו חנוכה קיינמאל איז נישט געווען אזא מציאות אויף די וועלט דאס וואס מען דארף וויסן אין חנוכה דארף מצפה זיין אויף ניסים למעלה מגדר הטבע אזוי ווי ביי יוסף. אן קיין שום הסבר דערפאר לערנט מען מקץ חנוכה כדי צו ווייזן אז א מענטש דארף מחבק זיין יעדע מינוט למעלה מגדר הטבע, דאס איז א שטארקע זאך, כי לשאותך קיווינו כל היום, זאגט דער רי הקדוש אז מען דארף מצפה זיין סיי די גאולה הכללית און סיי די גאולה הפרטית, כי לשאותך קיווינו כל היום. ס'איז באוויסט אז דער קאליב האט געהאט גרויסע יסורים, ס'איז אים געגאנגען ווארעם אונטער די הויט און מ'האט עס נישט געקענט גן פאפירענע קליידער, דער גוי'אישער דאקטער האט אים געפרעגט ווי האלסטו דאס אויס? זאגט איך העט דיר זאגן די יסורים נאר א מינוט, ווייל ס'איז געווען א מינוט פריער האט געהעט איך מיר נישט אן, א מינוט שפעטער האב איך אמונה אז דער אייבישטער מאכט עס מיר געזונט, ממילא איז איין מינוט קען איך זיך מתגבר זיין. נאר מיט אמונה און נאך אמאל אמונה, אמונה אין בורא עולמים.